ir-rit tal-bidu. Bil-kant ta' dħul tibda l-ewwel purċissjoni u joħroġ iċ-ċelebrant. Din tfisser il-wasla tal-Mulej Ġesu fost il-poplu tiegħu. Waqt li l-kant jesprimi l-ferħ tal-ġemgħa miġbura. Kif jasal fuq l-altar li s-saċerdot ibus l-altar. B'ċelebrazzjonijiet solenni jinċensa l-artal bħala qima lejn Kristu, għaliex l-altar ikkonsagrat huwa simbolu ta' Kristu, li l-Missier konsagrah u għamlu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid. biex joffri lilu nnifsu għall-fidwa ta' kulħadd. L-inċens maħruq huwa simbolu tat-talb tagħna biex flimkien mas-sagrifiċċju jitla' il fuq quddiem Alla bħala fwieħa offruta minna lkoll. Is-saċerdot jibda bir-radd tas-salib. Ir-Radd tas-Salib huwa tifkira tal-magħmudija tagħna u l-istqarrija tal-fidi tagħna. Għalhekk, filwaqt li s-saċerdot isemmi t-tliet persuni tat-Trinità Qaddisa, il-poplu jwieġeb Amen, li tfisser Jiena nemmen Dak li int stqarrejt. Meta s-saċerdot jgħid, Il-Mulej magħkom, din ma tkunx tislima ta' awguri jew merħba bħal meta ngħidu Hi, Hallo, Ciao, iżda hija affermazzjoni tal-preżenza tal-Mulej fostna. L-Innu tal-Glorja. Wara li nkunu stqarrejna ħtijietna bil-kliem Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, riferenza għat-tliet persuni tat-Trinità Qaddisa, biex Alla jaffrilna u jġeddidna fil-grazzja tiegħu, infaħħru 'l Alla Bl-Innu tal-Glorja, innu ta' tifħir antik ħafna, bih nagħtu glorja 'l Alla bil-kliem, infaħħruk, nadurawk, nagħtuk ġieħ, inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. L-ewwel darba li tkanta dan l-innu kien fil-Milied, għalhekk jibda, Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet u paċi fl-art, lill-bnedmin tar-rieda tajba. Il-kolletta, Wara l-innu tat-tifħir tal-glorja, iċ-ċelebrant jistedinna billi jgħidilna nitolbu. Isiru ftit mumenti ta' skiet waqt li kull wieħed Jagħmel it-talba tiegħu personali f'qalbu. Is-saċerdot jgħid il-kolletta. Kolletta għax tiġbor fiha t-talb ta' dawk kollha miġbura. Dawk il-mumenti ta' skiet għandhom l-importanza tagħhom għax il-kongregazzjoni tkun qed tiġbor ħsibijietha flimkien u jinġabru f'talba waħda. L-ambone Il-Konċilju Vatikan Tnej jgħidilna li, Kristu hu preżenti fil-Kelma tiegħu għaliex huwa hu li jitkellem meta fil-Knisja tinqara l-Iskrittura Mqaddsa. Qed nirreferu għal-Liturġija tal-Kelma li tinkludi l-Ewwel Qari, is-Salm bir-rispons tiegħu, it-Tieni Qari, l-Evanġelju, l-Omelija, l-Istqarrija tal-Fidi, jiġifieri l-Kredu, u t-talbiet tal-fidili jew tal-komunità. B'hekk Alla jkun qed ikellem lilna, il-poplu tiegħu, Billi jurih il-misterji tas-salvazzjoni u joffrilu ikel għal ruħu. Il-kelma ambone ġejja mill-Grieg ambo li tfisser għolja. Insibu li Kristu ta' spiss kien jitla fuq għolja biex ikellem lin-nies. L-ambone huwa post dinjituż riservat biss għax-xandir tal-kelma t'Alla. Huwa l-mejda tal-Kelma t'Alla u jisraqlu l-qima bħal mejda tal-Ewkaristija, l-altar.